Бәрмәнче керәшен дәүләт фольклор ансамбле сезне үзенең беренче юбилеенда, биш яшьлек бәйрәмендә каршылый! Алкышлар! Шул уңайдан, хөрмәтле тамашачылар, коллектив. та бу көннәрдә дистәләгән тәбрикләүләр кабул итә. Хәзер исә инде тәбрикләү өчен сүзне Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Миңимулла улы Сибгатуллинны сәхнәгә рәхим итеп чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Мондый матур концертны Флүрд Петровский мәдәни халык итегез. Без тиз генә үзебезнең бүләкләребезне, грантларыбызны биреп, сәхнәдән төшеребез һәм сәхнәдә яңадан безнең Бәрмәнче ансамбле үзенең концертын дәвам итәр дип тоясым килә. Мин аларга телим. Уңышлар! Биш яшьлек бала, но бала уже сәхнәдә бик матур тора, бик матур эшли, бик матур концертын үзен күрсәтә, бик матур йөзен күрсәтә. Миңа килгәндә, мин бүген Татарстан Республикасының мәдәниятен Бермәнчек ансамбленнан башка күрә алмыйм, чөнки ул үзенең урынын тапты, ул үзенең Урынын үзе ясады һәм алар һәр көнне безне шатландырып торсыннар иде. Безгә килгәндә, Мәдинә Гыйшевнага килгәндә, без аларга һәрвакытны үзебезнең якты йөзебезне ничек булыша алабыз, шулай булышырга тырышып дип уйлыйм. Аларга уңышлар, уңышлар һәм уңышлар. Аларны бүген белә Татарстан, аларны бүген белә Рәсәй өлкәләре, аннан башка һәм чит илләрдә тагы да күбрәк белер дип уйлап, ышанып каласым килә. Уңышлар! Сезгә бик рәхмәт килгән өчен, чөнки Сезнең килү сәхнәгә биреп тора җылы, Нәсимнең җылысы монда килеп тора, аларга шуңа күрә чыгыш ясарга җиңелрәк. Табигылар да монда бар. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Мактау грамотасы белән керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш керткән өчен Татарстан Республикасы Бәрмәнче керәшеннәрнең дәүләт фольклор ансамбле оркестры артисты Азат Дамир улы Хәмидуллин бүләкләнә. Сәхнәгә Елена Михайлова кызы Григорьева чакырыла. Мактау грамотасы белән Снежана Григорий кызы Абрамова бүләкләнә. Сәхнәгә Эльвира Ватиф кызы Камалова чакырыла. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Мактау грамотасы белән Оксана Геннадий кызы Дмитриева бүләкләнә. Сәхнәгә Лиана Виталий кызы Миронова чакырыла. Мәдәният казанышлары өчен билгелесе белән Эрни Җәмилов Зуевич бүләкләнә.

Инде бүген юбилеебыз, юбилей программабызда күңелләрегезгә хуш килер дигән ышанычта калабыз. Сәхнәбез түрендә ансамблебезнең оркестры шаулы уен кораллары белән дәвам итә.

Хәерле кич, кадерле тамашачылар, кунаклар. Биш ел аз да түгел, күп тә түгел, шулай да матур түгәрәк ятыр. Хөрмәтле әткәнчекләр, Биш биш биш яшькә кала булсагыз да, биш яшькә булсагыз да, уже сез дөньяга танылып өлгердегез. Үзегезнең йөзегез, үзегезнең төсегезне булдырдыгыз. Шулай булгач, сезгә барлык эшләрегездә дә биштелекләр генә инде булсын. Биштелекләр, бишлегә яшәргә генә булсын. Сез безнең бердән беребез, бүтән ансамбль группада шулай дәүләтнеке бар ала күп, менә безнең өчен бердәнбер. Иҗади коллектив ул көннән-көн яңарырга тиеш, баерырга тиеш. Шуңа күрә менә без республика керәшеннәр оешмасы исеннән

Кадерле дуслар, Рәхмәмәт Хатыйбиләр Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбленә һәм Рәхмәт хатын алырга Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның ат казанган артисты Эльвира Гашапова чыкты. Барлык алкышлар сезнең хөрмәткә! Бүген сездә юбилей, биш яшьлек юбилегыз! Уңышлар! Рәхмәт миңа килгәнегез өчен. Алда ел узып бара инде. Яңа еллар килеп китә. Яңа еллар белән барыгызга да якынлашып килүче. Яңа еллар. Уңышларны. Рәхмәт мәңгелек үзегезгә бик зур рәхмәт, Аллаһның рәхмәтләре яусын. Менә Марина, син беләсеңме? Таң силәре чыккан вакытны керәшеннәр Бәрмәнчек атнасы дип атый. Пасхага бер атна кала бу вакытны мәҗүсилек чорыннан ук бәйрәм итеп килгәннәр. Бәрмәнчек тал песие өйне албастылардан, төрле афәтләрдән саклый дип ышанганнар. Шуңа күрә әле дә еш ботакларны кисеп алып кайтып, сулы шешәгә утырту гадәте бар. Элек-электән Бәрмәкче вакасы вакытында крәшиннәр бер-берсенә бары тик иң җылы теләкләр генә әйткәннәр. Менә шундый матур шигъри юллар да булган. Әй, Бәрмәнчек, Бәрмәнчек! Бул син безгә бөркәнчек! Бәлаләрдән яклаучы, җир зәхмәттән саклаучы. Кайгыларны боручы, бәхет биреп торучы. Кагыл син мал-туарга, зурларга, балаларга. Шатлык булып кер өйгә, тынычлык бир күңелгә. Кечкенәләр зур үссен, әби-бабай нык йөрсен. Булсын бәхетле туйлар, тусын кызлар һәм уллар.